Bolýa eje. Öýdedämi sen şu wagt? Ýarym sagat kyrk minute barar. Eje salowmaleýkim. Gowumy oglum. Barmada. Geldiňmi sagama. Ýagşy. Saglykmy özüň. Aý hawa. Oý. Eje näme bolýa saglykmy how. Oňuşmadyňa senä şuň bilen. Oňuşar ýalymy oglum. Oňuşar ýalymy oglum. Haçanky derman al diýenim. Henizem alnanok dermanym. Näçe gün geçdi. Özi bilen bir gürleş görmediňiz. Bir çynlakaý gürleşdi, şert goýdy aýogynda. Näme diýip şert goýaýyn. Kogaýyn öýden çykaryp. Çagasy bar, heleýi bar. Nirä gitsin oglum. Men-ä bulaň haýsynyň gowy boljagyny bilemok. Eli ýuka, puly ýok diýip ýanyma aldym şulary. Bularam indi jübsi galňa ugradyp, ony mesegeýälemmi, nämemi? Çig közler siýtilleşen bolup aýlanyşyp ýörler. Maňa peýdasy ýok. Kafe diýen bolýarlar, dastavka diýen bolýarlar. Maňa berenoklar şo zatlardan. Utanman özleri iýýärler. Bolýamy ony munyň şo zatlar? Bir gram nahar bişenok öýde. Bir käse çaý ýok. Bolupdyr bu ýaşdan soň indi näme-de bolsa elim sag, aýagym sag. Alyşdyrýan onym munym özüm iýýän içýän. Allahjanyň özi gaýrat bersin dä. Bulam gelipdiraý. Näme gürleşip otyrlarka. Düýnki öňňunky gidişi dermanam ýok hiç zadam ýok. Gep berodi seret oňa seret. Etde bir zatdyr durmada. Dogan bolaýyşynaý gep berip otyr. Dermanymy bir alyp bermeli dä indi bu ýaşdan soň maňa. Oňa nädip gideýin men. Ulagym ýok. Onda eje bar-a sen ýan gyzym ýalak. Belli külli bir şert goýuň onda. Sen şeýleräk diýip görüň. Men gep berýän ýalak bolup görünesim gelenok, öňül zordan özüm gaçyp gitdim öz başdaklyga. Şu meselede ýigrenji görülmejek bolup. Sen eje geler bolna agşam gürleş. Ýaramaň gowy serediň. Zadym kem etmändi. Bolmasa-da öýümem, gyzyllaram, jaýym, ulagym hemme zadym satjakda şähere gitjekde hyzmatkär tutunyp hyzmat etdirjekde özüme sebäp ýaşajak diýäý. Sizem bir zat goşant goşmadyňyz diýdänim şeýtde bir arkaýyn gürläý eje. Sen bir şey diýip gör eje. Soň maňa sagbolsun aýtmaňam ahmal. Bular şeýdip gysmatyň eje. Seň aýdýan zatlaryňa görä-ä bular saňa bir Ot ýakdyrjagam eýlänok. Ýöne-de pikir etmejä, men saňa gep berýän gepi çyrýandyr öýdüp. Ýok, men onýaly zat diýemog-a, oglum. Menem samsyk däl, bilýän-ä, çagam. Näbileýin-dä, bulardan agzyň ýag jaraýsa. Sen şeýtseň hem, çynlakaý bular öýdüp, tagana ýeňjek bular öýdüp. Eger-de düzelmese ber mundan bu mesele özüm girer neçe bir ujuna. Nesip bolsa. Men ýöne ýaňky diýen dermanlaňňy tanamadym-aý eje, ýör, özüň gör, özüň girip çyk, özüň alaý. Bor ogul, men onda häzir bir geýneýin, bolýamy? Feride, gep berkit şo. Dogan bolaýyşyna-aý. Gowumy şu saňa? Hawa, gep berip otur ejeme. Masgara edip barýa. Öňem şul öýde ýaşatmajak bolup her hilek boldy. Toba. Özüm gürleşerin. Rahat. Dogluňňyma ýetik gelýä. Näme bolup berjek dogluňňyma? Hany, dogluňňynyň ury gelsin nesip bolsa. Görübereris onda. Onda men saňa çaý guýup bereýin. Eje, öz jaýyňda oturyp bilmediňmi? Çaýjagaz içip durduk-da. Ýok, oturyp bilmedim. Näme? Päsgel beräýdimmi, oglum? Aý, ýok-laý. Ýaňja bir çaý aldyk-da öňümize, gelnim bilen. Süýjüjik bilen gowy gitýämi çaý? Hawa. Al içäýje çaý. Al. Ýok. Sag bol. Men içip geldim çaý. Ikiňiz bilenem bir çürtgedik bir zady gürleşeli. Gowja diňläň. Şu öýi görýäňizmi? Hawa. Gowy gerek? Hawa eje, gowy gowy. Men dik Dikeltdim şuny. Ynamly dizaýna. Aňry baş edip etdirdim özüm hem. Bir kemsizje edip berdiler. Gapyda duran ulagy görýäňmi? Her günjik gitýäň-ä hezil edipjik münüp. Hawa. Işiňe. Meň ulagym şol. Kakaň bilen goşulyşyp aldyk şony. Bujagaz zatlaram görýäň dämi? Meň gazanjym şolam. Men getirmesem kim getirýä öýe? Sen getirýäňmi? Sen getirýäňmi? Bu oturanja diwanyňam men satyn aldym. Näme boldy eje, aýtsana, gyzkalt. Näme diýjek bolýaň? Alyp gelen dermanlarymy gördüňmi? Hawa gördüm. Näçe manat durýanyny bilýäňmi? Bilemok. Bilmersiňem sen. Sebäbi seň bilesiň gelenok şo zatlary. Azaryňa-da däl-ä seň. Ejeň sagmy, kesellimi, bildirýän zady barmy saňa? Indi meň aýtjak zadymy diňle. Senem diňle. Aýdyber. Dermany özüm aljak bolsam, iýjek-içjegimi özüm aljak bolsam, Ýola çykyp gidende awtobusly gitjek bolsam, taksili gitjek bolsam, bulaň hemme zady men özüm aljak bolsam, men sizi başyma ýapaýynmy? Ýal ýagysylary. Goý açary. Aňyrda eje açar. Gapyň ýanynda. Elli gepden belli gep. Maňa siziň hyzmatyňyz bolmajak bolsa, maňa peýdaňyz degmejek bolsa, çykyň öýden. Özüňizi oňarmaýan wagtyňyz ýanyma aldym. Şeýle dämi? Pul berdim. Körpejäm diýdim. Öýi berdim. Gysganmadym hiç zadymy. Kösemejek boldum seni. Ýöne indi özüňizi oňarýan wagtyňyzam jübiň pulluja boldy. Indi saňa eje gerek däl-le. Kafeden kafeýe giden bolup, dastawka iýen bolup, ejeňize bolsa öýde bir çorba bişirip bereňzok. Bolýamy şo zatlaň? Maňa siziň hyzmatyňyz, haýryňyz degmejek bolsa, şu günden şeýläk kireýine ýaşarsyňyz. Meňem indi öňküligim ýog-a, oglum. Maňa-da pul gerek, jan saglyk gerek. Idäňizok, seredeňizok, men näme etmeli oglum onda? Hä, aýt hany, aýt ikiňem! Meni özüňiz ýetirdiňiz şu derejä. Indem günüňizi nädip görseňiz şeýdip görüň. Ana, hanam gitdi, çykyp, ölenok-a, ýaşap ýör-ä. Siz onça ýokmy? Sizem üýtgeşik däl ondan. Senem özüň oňararsyň-a. Oňararsyň, tansam edersiň. Garaňňy bakar oňarman. Düşündiňmi? Hawa. Eje! Näme? Ulag alaýjakmy? Goýaý-da. Ulag gerekmiş muňa. Açar ýerinde goý. Men-ä ýadadym-laý. Hemme zat seň agaňdan, handan şol. Gelip gepi çirkitdi. Bolýa bes etsen-aý. Gürleşerin özüm. Git çekil içerik. Bizar boldum-da.